Schéine gudden Mëtteg fir direkt an all Spannung aus de Froen erauszehuelen. D'Regierung bleift bei der Positioun, esou wéi mer en Dënschden se och jo erkläert an annoncéiert hunn, nämlech dass mer eis dës Woch ginn an dann e Méindeg eis definitiv Conclusiounen wäerten zéien. Et ass awer ganz evident an et weist sech och kloer, dass mer eis weider op engem héijen Niveau bewegen, op deem mer elo schonn zënter ville Woche sinn. Dorunner ännert sech och haut näischt. D'Zuele vun haut si 519 Neiinfektioune bei 11.782 Tester, also en Taux de positivité vu 4,41 Prozent. Dat ass eng Baisse. Dat ass eng Baisse an doriwwer sollen ech driwwer freeën. Mee an der Moyenne iwwert d'Woch gekuckt an iwwert déi lescht Deeg ergëtt sech am Fong awer eng zimlech héich Zuel bei der Stabilitéit vun den Neiinfektiounen. Ähnlech ass et och esou bei den Hospitalisatiounen, an ech weess, dass all Wuert, wat ech soen, op d'Goldwoge geluecht gëtt an dëser Zäit, an dat ass och normal. Wann ech vun enger Stabilitéit schwätzen, dann heescht et, dass et net guer keng Verännerunge gëtt. Et gëtt emol erop, et geet emol och erof, mee fait, dass mer keng dramatesch Hausse hunn, och net iwwerall déi lescht dräi Woche gekuckt, dofir kann een och vun enger Stabilitéit hei schwätzen. Mir hunn eeben och keng Baisse. Mir hu vläicht keng Hoss méi, mir hunn och keng Bess. A mir bräichten eng Bess, fir weider kënnen ze antizipéieren, esou wéi ech et virdru gesot hunn, fir kënnen Loft ze kréien, fir kënnen eng Marge ze kréien a fir de Gesondheetssystem och kënnen mëttel a laangfristeg och kënnen ze entlaaschten. E Méindeg wäerte d'Gesondheetsministesch an ech selwer och froe fir an d'Conférence des Présidents, ze goen e Méindeg de Moie fir mat hinnen den Echange ze maachen iwwer d'Evaluatioun an dann selon d'Analys och fir hinne kënnen dann ze proposéieren, mee et ass hir Décisioun, wéi gesot, wéini den Text sollt ugeholl ginn. Wéi gesot, e Méindeg de Moien hate mer déi Reunioun an da géife mer och direkt derno e Point presse och maache mat der Gesondheetsministesch, fir eeben och déi Analys vun der Situatioun e Méindeg zesumme kënnen Iech hei ze presentéieren. Wéi ass am Moment d'Situatioun an onse Spideeler? Well am Fong ass dat awer depuis le début ee vun deene wichtegsten Indicateuren, ee vun deene wichtegsten Vecteuren, dee mer ëmmer an den Aen hunn an deen och eeben eis Décisiounen mat motivéiert. Vun den ingesamt am Moment. Iwwer knapps 100 Intensivbetter sinn der aktuell genee 41 mat Covid-Patiente beluecht, wouvunner allerdéngs och just en Deel op enger Intensivbeootmung ugewise sinn, also intubéiert sinn. A mir wëssen, dass déi och méi laang normalerweis am Spidol och bleiwe wéi Patienten, déi net intubéiert och sinn. Dat heescht allerdéngs net, dass all déi aner, Intensivbetter och fräi sinn. Et soll een net vergiessen, datt et nieft de Covid-kranke Leit och eng Rëtsch vun aner Leit Soinen op enger Intensivstatioun brauchen am Kéining. Et wier einfach onméiglech ze soen, datt mer op de Maximum vun der Zuel vun Intensivbetter kéinte goen, just mat Covid-Patienten, dat heescht, datt aner Patienten net kéinten och déi Soine kréien, déi se op der Intensivstatioun kréien. Zu den Deprogrammatiounen, well ech weess, dass dat jo och dës Woch e Sujet war, All Interventioun, déi néideg ass, gëtt den Ament ganz normal duerchgeféiert, net ze schwätzen selbstverständlech och vun den Urgencen. Et ass awer och esou, dass effektiv och elo schonn den Ament eenzel Interventiounen oder Analyse reportéiert gi sinn. Dat ass vu Spidol vu Spidol och ënnerschiddlech an et gëtt genee bei all Patient och individuell analyséiert, ob et eng Urgence ass, ob se elo ka gemaach ginn oder ob se och ka reportéiert ginn. Also et gëtt am Moment keng generell Deprogrammatioun vun den Interventiounen an de Lëtzebuerger Spideeler. E Méindeg, wéi gesot, wäerte mer mat der Madamm Gesondheetsministesch d'Analys maachen, och vun der präziser sanitärer Situatioun, an dann eeben och mat där Positioun, an där mer an d'Conférence des Présidents gaange sinn, Iech déi och erklären. Zum Regierungsrot vun haut. Esou wéi et och eis Gesetzgebung et virgesäit, wäert op den éischte Januar 2021 de Mindestloun ëm zwee Komma aacht Prozent an d'Lut goen. Dëst ass eng Adaptatioun vun der allgemenger Entwécklung vun de Salairen, esou wéi och eis Legislatioun et am Code du travail och virgesäit. Et ass awer an dëser Situatioun eis alleguerte bewosst, wou villes méi schwéier ass, ass a wou mer och Wëssen, zemools datt déi méi Schwaach och staark vun der Kris och impaktéiert ginn an datt och an dësen Zäiten, wou mer wëssen, datt et wirtschaftlech awer méi schwéier ass, awer wichteg och déi doten Upassungen ze maachen. Et ass wichteg d'Signal, datt mer am Fong hei zu Lëtzebuerg kee lénks leie loossen an och net déi Schwächst vun onser Gesellschaft an datt och de Sozialstaat hei zu Lëtzebuerg fonctionnéiert an d'Cohésion sociale am Fong ee vun de Fundamenter ass, och vun deem Zesummeliewen hei am Grand-Duché. Mir wëssen awer och, datt eng Mindesterhéijung grad elo am den éischte Januar fir déi Betriber, déi et am Moment och am schwéierste hunn, en negativen Impakt kann hunn, well déi leide schonn ënnert der Kris, a wann se elo soen, elo kënnt dat doten och nach bäi, a mat der Adaptatioun vum Mindestloun ass dat eng duebel Belaaschtung, manner Chiffre d'affaires an op där anerer Säit och elo nach eng Hausse vum Mindestloun. Fir dat opzefänken, hu mer als Regierungsrot och decidéiert, déi Betriber ze ënnerstëtzen, iwwert e Projet de loi, deen de Mëttelstandsminister och eraginn huet, déi eng Kompensatioun do virgesäit. Mir hu Circonstances exceptionnelles, da muss een och Réponses exceptionnelles fannen. Mä mir kënnen net déi Schwächst, also déi Schwaachst vun onser Gesellschaft einfach elo an der Kris vergiessen, nämlech déi Secteuren elo, déi fir d'Aide-relance eligibel sinn, dat heescht den Tourismus, den Horeca-Beräich, de Secteur vum Événementiel, de Commerce, de Centre de formation a verschidden Entreprisen och aus dem kulturelle Beräich kréien eng net remboursabel Direkthëllef an Héicht vu 500 Euro forfaitaire pro Salarié, deen tëschent dem onqualifizéierten an dem qualifizéierte Mindestloun verdéngt. Op dës Manéier schafe mir am Fong en zousätzlechen Outil fir den Emploi ze stäerken an de Betriber och d'Méiglechkeet ze ginn, hir Leit an dëse schwéieren Zäiten och kënnen ze halen. Et dierf net sinn, dass de Corollaire dann no wier, dass de Chômage och nach géif an d'Lut goen. Ech wëll awer och hei nach erwähnen, dass falls d'nächst Woch, verschidden Entreprisen eng Fermeture missen operluecht kréien, mee schonn d'lescht Woch jo, an dat hunn ech och schonn en Dënschden zitéiert, d'lescht Woch am Projet de loi fir déi nei Aide coût non couverts virgesinn hunn, dass fir dës Betriber net nëmme 75 Prozent, mee 100 Prozente vun de Freeën aus der Klass 6 eligibel sinn. A Fall vun enger Fermeture wäert de Chiffre d'affaires nämlech op Null tendéieren an dann iwwert dëse Wee de gréissten Deel vun de Betribskäschte wäert dann och kënne vum Staat iwwerholl ginn. Zudeem stinn am Fall vu Liquiditéitsenkpäss weider Hëllefen zur Verfügung, ewéi beispillsweis och d'Avance remboursable. Des Weidere si mir eis bewosst, dass eng eventuell Fermeture vu Restauranten a vu Caféen och en Afloss op de Commerce en général kann hunn. Dëst gëtt am Kader och vum Fonds de relance an der neier Aide de relance berücksichtegt. Esou kënnen nämlech d'Commercen, déi eng Perte vum Chiffre d'affaires vun op d'mannst 25 Prozent och hu vun enger net remboursabeler Direkthëllef och kënne profitéieren. Mir hunn also, wat den Dispositif vun den Aidë betrëfft, virgesuergt, fir preparéiert ze sinn, wa weider sanitär Moossnamen och solle getraff ginn. Déi Adaptatioune vum Mindestloun huet als Corollaire och, dass de REVIS wäert am selwechte Mooss an d'Lut goen, also ëm zwee Komma aacht Prozent. Et war vun der Regierung Direkt dès le départ, och ganz wichteg, an et bleift och wichteg, d'Kafkraaft och vun de Leit weider ze erhalen an dass d'Kafkraaft net sollt verluer ginn, dass och grad bei deene Leit, wou et elo am schwéiersten ass, net duerch am Fong existenziell Suerge solle och elo nach derbeikommen, packen ech et. An deem Sënn hu mer och bei den Aides de chômage partiel esou jo ugepasst, wéi Der wësst, dass de Mindestloun ausgeglach gëtt, also net just 80 Prozent, mee 100 Prozent sollt ausbezuelt ginn. Eng aner Dispositioun, déi och geholl ginn ass, wéi Der wësst, ass jo an dëser Kris, dass d'Allocation de vie chère jo verduebelt ginn ass fir dëst Joer. A mir wäerten och ab nächstem Joer eng nohalteg Hausse vun 10 Prozent maachen vun der Allocation de vie chère, wou se dann vun 1.320 fir eng Persoun op 1.452 wäert eropgoen a fir zum Beispill fir 5 Persounen a plus vun 2.640 op 2.904 wäert eropgoen. Jo, d'Kafkraaft vun de Leit stäerken ass och wichteg an de Beméiungen och fir eis Ekonomie och ze erhalen. Mir wëssen, dass all Suen, déi investéiert ginn an d'Leit och nees an d'Ekonomie kommen, nees weiderginn. A fir eis ass dofir och wichteg, andeem mer an d'Leit investéiere wëssen, dass d'Leit och an d'Wirtschaft investéieren an domadder och dann direkt Aarbechtsplaze kënnen erhalen. Parallel huet och d'Regierung decidéiert den Office du Ducroix weider ze stäerke fir méi Finanzgarantien un d'Betriber och kënnen ze gi well en am Moment och vill sollicitéiert ass. An d'Kapital wäert ëm 20 Milliounen Euro an d'Lut goen a kënne Garantien elo bis zu 400 Milliounen Euro och accordéiert gi vum Service du Ducroix, also vum Office du Ducroix. Mir hunn och festgehal, datt d'Mutualité de cautionnement vun der Chambre de Commerce a vun der Chambre des Métiers méi Moyene kritt, fir d'Entreprisen ze begleeden an och eng Relance kënnen zesummen ze preparéieren. Wéi Der wësst, hat ech och gëschter e Conseil européen an erlaabt mer, do och e puer Wuert ze soen iwwert déi Visiokonferenz, déi mer haten. D'Strategie ronderëm d'Schnelltester an d'Covid-Impfung war gëschter wierklech den Haaptpunkt och vun den Diskussiounen. Béid Sujeten sinn immens wichteg, dass déi och ofgestëmmt ginn, d'Zoulussung, d'Uwendung an, am Fall vun den Tester, virun allem awer och déi géigesäiteg Reconnaissance, d'Unerkennung vun den Tester vun deem enge Land a vun deem aneren, si ganz wichteg. Et ass e gutt Signal och gëschter gewiescht, dass eng grouss Zoustëmmung komm ass, fir justement eng gemeinsam Approche och an deene Beräicher kënnen zesummen auszeschaffen. Dëst ass, an ech kann et net oft genuch widderhuelen, kruzial, wann et och am Sujet vun Impfunge géint de Covid geet. D'Impfung wäert eng Schlësselroll spillen. Et ass warscheinlech nëmme mat enger Impfung, mat enger Immuniséierung am Fong duerch d'Impfung vun onse Bierger, datt mir d'Enn vun dësem laangen Tunnel endlech kënnen erblécken. Mir waarden alleguerten ongedëlleg op déi Impfungen an Dir hutt jo och gëschter matkritt, dass, dankbar bei der Europäescher Kommissioun fir déi ganz Aarbecht, déi se gemaach hunn, mir hunn eis jo gëeenegt och als Europa, dass mer zesumme giffe bestellen. Et ass wichtig, dass mer awer och d'Garantië kréien, dass déi Vaccinen, déi hei an Europa kommen, och déi Garantië de Bierger ginn, wa se wëlle geimpft ginn, well ech kann Iech, jo soen, dass et doudsécher och aner Méiglechkeete kéinte ginn, fir vläicht Impfunge kënnen ze bestellen, mee et ass wichteg, dass mer all zesummen déi huelen, wou mer och déi Garantien hunn. Wa elo een Impfunge géif huelen, wou mer net sécher all d'Garantien hunn iwwer d'Aspects sanitaires, riskéiere mer och Problemer ze kréien an d'Crédibilitéit am Fong an vun de Bierger direkt ze verléieren, wa se op eng Kéier en Doute hätte vis-à-vis vun den Impfungen, wann déi och net duerch international Instanzen an europäesch Autoritéiten och validéiert ginn. Dës Impfunge fir eis, wéi gesot, gi mat de Pharma-Konzerner vun der Kommissioun a Kontakt. D'Kommissioun huet och d'Mandat kritt, fir mat hinnen och ze verhandelen. Mir sinn, wéi gesot, nach ëmmer zouversichtlech mat där Reunioun, déi mer och gëschter haten, dass déi éischt Liwwerunge scho Mëtt Dezember kéinte kommen. Dat ass déi Info, déi mer jo scho viru puer Wochen och haten, an déi krute mer nach eng Kéier gëschter bestätegt, dass Mëtt Dezember déi éischt, ech insistéieren, déi éischt Impfunge giffe kommen. 't ass net, dass alles Mëtt Dezember do ass. Elo geet et drëms, och eng Prioritisatioun ze maachen, wee geimpft gëtt als Éischten a wéi déi Prioritisatioun sollt ausgesinn. Dir wësst, d'Kommissioun huet eis och gesot, dass se do Propositioune géife maachen. Mir hunn als Lëtzebuerger Regierung och den Ethikrot gefrot, fir do Propositiounen auszeschaffen, wéi si, well et sinn ethesch Froen, ween eng Prioritéit huet vis-à-vis vun enger Impfung, eis do och Äntwerten ze ginn. Mee Impfungen ze hunn a sech impfe loossen ass nach ëmmer net dat selwecht. Wa mer d'Material bis hunn, muss mer och d'Bierger iwwerzeegen, fir geimpft ze ginn. A mir wëssen, dass d'Leit och just impfe loossen, wann se och dat Vertrauen an déi Impfung och hunn. Et ass wichteg, dass mer d'Ängschten an och d'Suerge vun onse Bierger aginn, wat d'Impfung ugeet, a probéieren och ze verstoen, vu wou déi Ängschten och kommen, a probéieren eben zesummen ze hëllefen, fir déi Ängschten och ze iwwerkommen. Och hei muss mer mat eisen europäesche Kollegen zesumme schaffen, fir eng transparent, faktuell an och effikass Impfungsstrategie op d'Been ze hunn. Mir haten och gëschter eng Diskussioun iwwert den État de droit. De Constat, deen ee kann hunn, ass, dass et eng Majorité qualifiée gëtt en faveur vun engem Mécanisme de conditionnalité vum État de droit, dass et och en Accord gëtt mam Europaparlament op dësem Mécanisme a genausou wéi och um Budget fir déi nächst siwe Joer an um Plan Dr. Nuance, Leider opposéieren zwee Länner, wéi Der wësst, jo de ganze Budgetspaquet, well se dee Mechanismus vum Etat de droit eben net wëllen. Lëtzebuerg war, ass a bleift nach ëmmer en faveur vun engem ambitiéise Rechtsstaatsmechanismus, deen um europäesche Budget liéiert ass. Fir eis ass Rechtsstaatlechkeet e wichtegen Element vun onsen europäesche Wäerter an. Do kann een net driwwer negociéieren, déi sinn net verhandelbar, déi Wäerter, fir déi mer Europa säit 57 als Friddensprojet och zesumme gebaut hunn. Elo soll och weidergeschafft ginn um Niveau vun den Ambassadeuren zu Bréissel, an d'Majorité qualifiée en faveur vum Rechtsstaatsmechanismus ass do, an déi Richtung schaffe mer och weider. Gëschter hat ech och e virtuelle Sommet mat Indien. Dat wor och e wichtegen Rendez-vous, deen déi lescht 20 Joer keen au Niveau vun de Regierungscheffen tëschent Indien a Lëtzebuerg stattfonnt huet. A gëschter hat ech, wéi gesot, e virtuellen Echange mam. Här Narendra Modi, den indesche Premier. Eis diplomatesch Relatioune mat Indien sinn zolidd. Mir hu jo och eng Lëtzebuerger Ambassade opgemaach am Joer 2002. An, wéi gesot, Indien ass schonn e Partner a villen Domänen zu Lëtzebuerg. Nach zum Beispill d'lescht Woch huet Indien véier Lëtzebuerger Satellitten an d'Weltall och geschoss. De Sommet gëschter war also eng ideal Geleeënheet, och déi Liens, déi mer tëschent Indien a Lëtzebuerg hunn, nach eng Kéier ze verstärken. Dat ass elo grad wichteg, wou een och eng wirtschaftlech Relance post-Covid ustriewe wëll an eben och déi Relatioune mat onse Partner wëll stäerken. Dofir hu mer eis eben och entscheet, déi Zesummenaarbecht och wëllen ze verdéiwen an eben a verschidde Secteuren och auszubauen. Dëst gëllt fir de Commerce, et gëtt fir d'Finanzmäert, mee virun allem de grénge Finanzen, an der Industrie, an de gréngen Technologien, am Space, an der Digitalisatioun an och an der Educatioun an an der Recherche. Voilà, dat woren d'Aktivitéite vun de leschte 24 Stonnen, an ech stinn zu Ärer Dispositioun, fir op Är Froen ze äntweren.